e i khumen'we kahlekahle i khumembirhi timinete ku bile awara yan'we hi yo mhaka hi ku Kulompoti hi hlotana na xintshunxo, Afrika wa vulavula. Yi va hi amukela Mister Post hi twa ku e kahlekahle va ri va onhiwa vito loko ku endleka yini Mister Post nhlekani. Hey ahee boss Pat. Minjhani?
Hi pfukile minjhani mhani na ku xeweta na vayingiseri No hi pfukile hatlisa. va radio ya hina.
mi ri Eh.
mi ri mi ri eh loko mi hi fonela mi ri mi onhiwa vitu mi onhiwa vitu loko ku ndleka yini Eh, tolo eh, Bobcat loko ni pfuka nampundzu van'wani va vaseketeri va mina lavakulu va ni fonela va ku no hi vona video ka Giyani View hi vona mi ri ku biweni Se a mi biwa rini? Se ni ku, Mina na? Va ku, E. Ni ku, Eyi, a ni swi tivi. Va ku, No, chika, chekani ka phepha leriya ra, ka page ya, ya Giant View. Then loko ni ya ni ya cheka ni kuma vhele swi tsariwile ku, Mister Post i biwile a garage a lwa na, na van'wana vo chela petirolo. Se ni vuye ni hlamala swinene ngopfu.

A hi mina nho hlamala kumbe ho fana hi miri, mara lexi ni hlamarisaka i ku vona why va nga sungulangi va swi lavisisa kahle ku i mani loyi a nga laa. Ma vona? Na mi twi, na mi twi. E, se ni yo kuma ni ni fakiwini kumbe loko vo fona va vutisa mina ku a se ni beliwa yini a va ta swi faka se a ni ta hlamuseta ku no hi mina ni biwe kwini. Se a va a va fonangi no fona.

Nhlekani Baptist na ku xeweta vanghani eh vayingiseri va Munghana Lonene. Mi pfukile?
Hi pfukile hi lo tsakela ku twa n'wina. Ha hi pfukile buti wa mina. Yeah. Mi mi angula mi ku yini n'wina? No eh Baptist hi ku komisa mhaka leyiwani ni vuye tolo tanihi murhangeri wa Giyani View ni ni ni publisher kahle kahle loko ni ku ni i ni chief editor ni tivuyete i switsongo. Giyani View yi sungule hi mina na na Albert Maluleke hi ri two na Dyondzo ka Mashamba hi lembe ra 2017 then hi vuya hi ta nghenisa nghenisa na van'wanyana kwala kwala xikarhi mara loko nkarhi wu ya wu kha wu famba ni vona ku ku se ni talela hi ntirho ni then sungula ku lota nyika nyika vanhu ti responsibility Yes. ku fana na na Thandi loyi ku nga ye sweswi loyi a ri editor a ni loko ni ri chief editor fana ku va na loyi ni tirhaka na yena Yes. hikuva na mikama yin'wanyana loko ni nga swi koti ku edita switori fana a edita xitori Tolo endzhaku ka ku loko ku ta va ku phablixiwe hungu rero ra ku Mister Thotsi u u biwile hi vatirhi vo chela tipetiroli, a a ni ri entirhweni, ntirhanyana xikolweni masiku lawa. Yes. Ni vuye loko ni karhi ni landzelerisa phepha leriya ni ku ni landzelerisa hungu leriya ni vutisa ku i mani loyi a nga tsala xitori eka Giyani View, ni kuma ku ku ri wun'wana wa ti-journalist ta Giyani View i Nkuriso. Nkuriso i nyike mani xitori ku xi edit-iwa? Nkuriso i nyike Thandi. Thandi u endleke yini? Nkorisa a ve a ndzi sendela original ya xitori kumbe xitori lexi a nga xi tsala. Lexi xi komb, Nkorisa loko a tsale xitori xi ve xi kombisa swinene ku munhu loyi a nga biwa la i languteka onge i Mister Phosi. Loko Thandi a ya edita xitori a susa, hello, hi Xitsonga ni tiko ni nga swi, ni nga swi, ni nga swi vutisa ku yini mara a susa leswaku swi swi tikomba onge munhu loyi a biwaka la ku nga va ku ri Mister Phosi, a conclude-a ku munhu loyi a biwaka la i Mister Phosi. Se tolo. namadyambu ni vuye hi hlangana then hi vulavula hi swona lava hi fambisaka phephahungu ra Giyani View then hi ku no a hi tekeni decision ya ku ku ri hi va hi pfa hi va yimisile swi swa xinkarhana nyana loko ya ha endla vulavisisi aka mhangu leyiwa hi ku no bo Ted a swi ni khomi kahle kahle kahle mo ni mo se ni ni vulavula tani hi munhu un'we kumbe ni nga ha vulavulela van'wanyana a swi ni khomi kahle loko ku ri na mhaka ya so kumbe swi tikomba onge e Gianni View yi yi pfuxa switori swo karhi swi nga personal e e you know ri swi nga personal kumbe swi nga against munhu wo karhi ma swi twisisa Yes, ni ve yes. a a swi ni tsakisanga kahle ene me ni twe ni va disappointed ngopfu hi ku ku ya hi mehe loko ku sungula phephahungu ra Gianni View a ri nga ri mhaka ya ku va ri tikomba onge ri lwa na munhu wo karhi kumbe ri lwa na vanhu vo karhi mara ku ri mhaka ya ku ku report-a switori leswi nga koho a Giyani na tindhawu ta le kusuhani E na ku swi vhe swi hoxeka kwalaya ka ku Loko mi vona munhu a kha a biwa mi vhe mi ku, I fana na Phephe. Hi mhaka yini? A ni mo hlamusela ku yaloye a nge le ku biweni i mani-mani, kambe swa twala leswi mi mi vulaka swona. Se mi ta endla yini ku ya mahlweni ka n'wina na na Tatana na Mister Post? Ok, Mister Post i vuye tolo a contact-a WhatsApp number ya Giyani View ya 081. Number phone liya hi mehe ni yi hlamulaka. Mara ko va hi ku sweswi ni vulaka sweswi masiku lama ni munhu wo ni kumeka ku ni tirha a xikolweni, se a ni swi koti sometimes ku mi kuma ku na tlhela ni hlamula swilo kwala na kwala. Mister Post i vuye e i vuye a kombisa laha ku ri e Eh, e put cause eh, then eh, ni vuya ku ni kombela number phone ta loyi a fambisaka giyani giyani view loko na hala ku hlamula laha ku va na mhaka ya ku ku ri ku ve na nhlambanyana xikarhi maphusisi oh, okay then then loko va na mhakanyana ya nhlamba ya nhlamba xikarhi that's why a na ha hlamulangi ku yisa amahlweni lexi ni nga endla xona ni aka thando that's why na ti-whatsapp ni na tona leti ni nga sendela thando ku thando ni disappointed hi ku ni ku nyika responsibility ya ku ku ri loko ni ri busy ni kombela i fambisa phepha Yes. mara why u endla nyana swilo leswa so ni ku mara tanihi hi n'wini wa phephahungu lexi ni nga ta xi endla i ku ku protecta wehe mara ni ta kombela ku ri wehe i rhwala responsibility ya ku i tsala article- i ku- i ku tsala article u apologize leswa hi xijournalism loko ku ri na mhaka leyi mi nga yi humesa yi nga ri ki yona mi ma- mi mi tlhelela kwale mi nga swi endla koho mi ya kombela ku la ta khomeriwa mara lexi Ne- ne- lexi nga hetelela ni vona ni twe ku nghena marito ya ku fiwa marito ya ku fiwa masiwa loko vanhu va vulavula swilo swo ka va nga swi tiveki mavona sanga ku ri ku- ku fiwa lo- ku fiwa ka mali kumbe ku fiwa lo- eka njhani hi ku lexi ni xi tivaka va ta na ten years ni ri genda lexi Mm. lexi ni xi- ni xi tivaka i ku tivaka ku ri loko ri na mhaka leya yo taniya xiboho xi nga ta tekiwa hi court i ku ku ri we- giyani view kombela ni ku la ta rivaleriwa a- aka mr post ene leswi swin'wanyana a swi nga ta pfuka swi nga yangi a court ku ya hi leswi um journalism yi tirhisaka swona loko ko va na ku mr post a ku lava na um a ku lexo complain ya kahle mm. ma vona leyi kombisaka ku ri Giyani View mi ni onha vito Giyani View leswi mi swi ndlaku a ni swi lavi tanihi loko ni ri n'wini wa Giyani View i ndzi full responsibility ya ku ku ri hina hi ri Giyani View ya apologize a ka leswi hi nga swi endla humesi tiphuzi ma vona so nte ni lo heta na ndzela tani ni ku yimanyana swi tikomba nyana ku ri na swin'wana swi nge le kuteni ku ni vona onge ku ku na nhlambhahlamba nyana xikarhi mara a ni ku a ni swi beni mavoko swilo leswi i nga i nga swi endla mm. that's why ku ri hetelela hi teka xiboho xa ku hi va suspenda va ri vavanuna vami no no na- na- na mi- na mi twa leswi mi vulaka swona eh, mhlave ni ta nyika na, na, na mr post nkarhi kambe xin'wana lexi a hi ta fanele hi xi languta ku ya mahlweni i timhaka to toleto ta ku eh a ni ri eh, loko ni kha ni twa ku vava minkama yin'wana loko se ni vona mi kha mi nga hlamuli mi hlwela ku hlamula swi hetelela swi swi swi twala ongeti ku ka mi nga hlamuli i mhaka ya ku n'wina mi ri leswin'we eh se eh, eh, sweswo kumbexani mi nga swi vulavula hi nga ha ri lamoyeni eh eh, ku ya emahlweni ku kavula Mi vanhu van'we, leriya ra ku a hi nga ta susumeta timhaka ta ku yi ze yi tsatsamuxiwa ku ya kule ku fika kwalano. Kambe yima ni twa Mister Post. Mister Post, hi valavo Mhlave va vulavurile mi rin'we. Haa, now about that, mi va twile Mhlave. Lexi a ni ta xi lava ka Mhlave as a va ri n'winyi wa phepha leriya, loko ku ri va kombela ku rivaleriwa ka vaseketeri va mina ni le ka mina, ni kombela va tlhelela kwale va nga tsala leswiya

na na na khensa no na khensa swinene mina ni ta kombela ku vulavulani mi nga ha ri moyeni um mi kota ku ku ku lulamisa um sweswi kumbexani mi nga va ku mi tlula na milenge xiswoo leswiya swin'wana um mhlave se a va vurile ku va ta endlisa ku yini mhlave aye bota um mi mi mi mi hetisela mi ku yini no but uh, eh, mr president ya ni view yi mi dyoherile xo sungula tani ku ni hlamusela ku ni journalist ya malembe mm. and eh, ni nge pfumeli ku ku ri vito ra gani view ri ya hansi hi ndlela leyiwa swi chipi ngopfu aka leswi aka leswi ni nga yi sungurisa yi swona mm. so that's why mina swi tiva ku ku ri gani view yi kolota ku tisola aka mr president so that's why that's why loko namuntlha loko mo languta i switori swa few leswi ya ku a a a a nanini a moyeni aka gani view hi mhaka ku wayi ku ku na vanhu ava ava a va ri voho a va a va a va a va va tsaka tsaka switori swa va nga yimisiwa ma vona Okay. so mehe swilo leswi ni swi teka hi lero ni swi ni swi endla vutihlamuleri bya mehe ku ku ri giani view eh hi vurhangeri bya blessing magona lowu nga muhumelerisi wa giani view va ta kombela ku rivaleriwa a- aka mr pos Okay. mr pos eh eh lava vambirhi a vo lo hlongoriwa vo lo yimisiwa swa xinkarhanyana ku tlhongola munhu a swi olovi hi ndlela ya- ya- yaleyo so vo lo yimisiwanyana swa xinka- swa xinkarhaninyana mara loko va ha yimisiwile hi ndlela ya- yaleyo eh mina ni nga blessing mavona mm. eh ni ta hi ta tsala statement kwala hi nga swi hi nga swi yisa ku swi swi ya kombisa ku ku ri xitori xitori lexiya ti-journalist ta hina va eh, a va nga endlangi vulavisisi leswi va fanele va byi endlini tanihi vutivi bya mahungu okay no na na na no na na na mitwa eh, mhlavi ni khensile swinene nkarhi wa n'wina eh Mr Post hi khensile swinene ni themba ku eh ku ya mahlweni mi ta kota ku va mi kuma xintshunxo ka mhaka leyiwani vana na siku lerinene inkomo kumbexani swin'wana swa leswi kumbexani eh, swi nga endleka ku ya mahlweni eh, eh, ka sweswi swa muxaka lowu